Илхам каян аласыз диләр. Ул әйтә, минем счетка акча күчерәләр. Илхам сразу барырга килә ди. Менә татарча, ул авылча, ул ниндидер колхоз, ул ниндидер түбән уровень, анда интеллектуальлек бөтенләй дә юк. Аһа, әйдәк клиник депрессия турында алайса. Мин терапиясез кеше булсам, мин чынлап та авышкан булыр идем, мин чынлап та нормаль хәлдә кала алмаган булыр идем. Выгорание юк димәк, әйме?
Бер-бер. Тасма шәһәргә чыга.
Сәлам, мин Алсу һәм Бу, тасма проекты, сез аны йә карыйсыз, йә тыңлыйсыз дигәндәй. Бу җәйне тасма фатирдан чыга, ниһаять, шәһәр киңлекләренә. Һәм инде шушы җылы җәй сезонында без сезнең белән Казанның төрле матур урыннарында төрле кызыклы шәхесләр белән очрашачакбыз. Һәм шуны әйтергә кирәк, подкаст безнең ачык форматта уза. Ачык форматта, әйе, кабатлыйм, нәрсә дигәнне аңлата ул. Ягъни, Тасманың социаль челтәләренә язылып, бөтен анонсларны күзәтеп барып, әлеге съемкаларга сез дә безнең тамашачылар буларак кушыла аласыз. Шуңа күрә язылыгыз. Ә инде подкастның үзен гадәттәгечә сез барлык платформаларда, барлык стримингларда тыңлый, карый һәм инде комментарийларны, кайтавазларны калдырып бара аласыз. Бу миңа зур этәргеч булачак. Кыскача кунагым турында. Башта аның тәм-томнарын, Татып карыйсың, ә инде аның үзе белән якыннанрак танышкачтын, аның ачык йөзле, аның ачык күңелле булуына сокланып, аның үзенә дә гашыйк буласың. Кунагым Камилә Абдуллина. Сәлам, Камилә! Сәлам, Алсу!
Ни хәл?
Аллага шөкер, бик дә яхшы. Хәзер син үзеңне кем итеп, ничек итеп тоясың, шулай сөйләп сал әле безгә. Барыгызга да сәлам, минем исемем Камилә. Э, мин мин кахваханәләреннән, Бигим Бейкереннән, күптән түгел Ирбисның э, шеф пекаре, шеф пешекчесе булам. Әйе, пекарь сүзенең э, тәрҗемәсе, туры тәрҗемәсен без таба алмадык, шуңа күрә пешекче дип билгеләргә булдык, әйеме? Әйе, мин круассаннар һәм ипи әзерлим. Минем берничә командам бар, алар минем җитәкчелегемдә бу әйберләрне әзерләп, пешереп, Сезнең өчен бу дөньяга барлыкка китерәләр. Ә, һәм моннан тыш мин социаль челтәрләр алып барам. Ә, шуң белән шул. Бик тыйнак кына әйтеп куйды. Дөресен генә әйткәндә, ул бик күп профильле кеше Камилә. Ә, менә ә, бу чарага бит инде пресс-релизлар таратканда, мин инде без синең белән сөйләштек. Мин кахвәханәсенең шеф Пекари дип бирергә име? Ә күбесе сине Begin Bakery буенча беләләр бит инде. Һәм күбесе язалар, Алсу анда бит хата, ул бит Бегинныкы диләр. Шуңа күрә бу эксклюзив. Бу эксклюзив. Камилә безнең күптән түгел э, күчте, димәк, мин кахвәс кахвәханәләре челтәренә була бит инде, әйеме? Алар бит берничә шәһәр буенча. Әйе. Ну, мин беркем дә ташлап китмәдем. Әйе. Бөтенесе минеке.
Сорау, ничек өлгерәсең син барсына да? Өлгермим.
Берничек тә өлгермим. Минем лексикада шундый благой пофигизм дигән понятие бар. Һәм мин аны дөрес приоритетлар куеп, кайсы җирдә мин бүген нәрсәндер төшереп калдыра, аңа игътибар бирми, аны кемгәдер күчереп делегировать итә алам дигән әйберләр турында уйлыйм да. Һәм

Кайчан нәрсә кирәк икәнен, нәрсә ничек тәмле була икәнен һәм аны ничек оештырып чыгырга икәнен бик яхшы аңлыйм һәм шуңа күрә ул миндә җайлы бара. Мхм, аңлашылды.
Ну, әйтәм бит, син бик-бик-бик уникаль кеше, төрле яклы кеше. Ләкин бу заманада без барыбыз да шундый инде дип әйтәсе килә, шундый булмасаң, сине ашыйлар дип әйтәм инде. Ашыйлар бик дөрес сүз түгелдер. Мин теге галәмнең э, андый безгә карата ниндидер э, каты, усал булуына ышанмыйм. Оныталар, күрмиләр диергә дөрес буладыр инде. Ягъни үзең үзең турында сөйләмәсәң, әйе, сине син беркемгә дә кирәкмисең.
Әйе, әйе. Һәм син пешекчелеккә относительно күптән түгел кереп киттең һәм үзең әйткәнчә күбесенә ул ә, ниндидер шок булды дип дип тә әйттең әле син шундый формулировкада. Әйдә сөйлә әле шул турыда. Ничек килеп эләктең син һәм гомумән нинди юл уздың үзеңне менә шушы һөнәрдә табыр алдыннан? Мине миңа бик еш шундый сорау бирәләр, Камилә, син үзенең пешекче булачагыңны ничек аңладың? Әйе. Менә ул синеке икәнне син ничек аңладың? Миңа калса, бер генә юл бардыр, Бик күп төрле һөнәрләр сынап карыйсын үзеңне төрле һөнәрләрдә һәм көннәрдән бер көнне, О! Менә бу мине туйдырмый, бу миңа кызык, моны эшләгәндә миңа рәхәт, ул миңа ниндидер ләззәт китерә, дигән моментка килеп җитәсен дә һәм менә шуны үстерә башлыйсын. Миндә дә шулай булды. Мин пешекчелеккә килеп кергәнчегә кадәр бик күп эштә эшләдем. Унсигездән артык төрле хөнәр белән шөгыльләнеп карадым. Әйдә, бер-икесен әйтеп кит әле. Мин беләм, СММ продюсеры. Әйе, мин СММщик, маркетолог.
Мин Федеральная служба государственной статистики да статистик булып эшләдем.
Мин Менеджер булып эшләдем, кинотеатрда бармын. Э, бармыннан кала әле анда шундый киномеханик дигән должность бар, андый должностьта да эшләдем. Менә теге бер бүлмәдән сезгә бөтен киноларны күрсәтәләр, тишекләрдә менә андый кечкенә. Менә икән шунда анда хакатушкалар түгел, анда яздырылган әйберләр. Менә шуларны вакытында ключларын кертеп э, яздыру, аларны дөрес расписаниедә сеткага кую, шул ук вакытта минем эшкә дә керә иде. Моннан тыш мин тагын кондитер булып эшләгән идем ике ел ярым э, ләкин бу инде миндә ниндидер менә дөресен генә әйткәндә мин башта интеллектуаль хезмәт белән бик күп шөгыльләндем һәм көннәрдән бер көнне миндә клиник депрессия булды ул бик авыр һәм читен әйбер э, вакыты иде инде минем тормышның һәм аннан чыкканнан соң мин әле үземнең ниндидер менә Баш белән эшли торган эш белән эшләргә әзер түгел икәнемне аңладым да һәм мин Казанга килеп, няня булып эшли башлаган вакытта, бер кызда эшләгән идем һәм ул мине французские пирожные макарон әзерләргә өйрәткән иде. Шулай ук менә теге мин анда анда эшләгән вакытта мин няня булып эшлим, шуннан төнлә барып идән юаем берничә урында. Һәм әле ул миңа ниндидер өстәмә акча түләп, башта әз генә ярдәм итергә өйрәтте, анысын тулысынча эшләргә өйрәтте инде бу пирожныйларны. Һәм миндә шундый скилл булуын белү белән, мин үземнең дустыма әйтәм, әйтәм, карале, миңа эш кирәк. Бу әйтә, о, мин кахваханәдә эшлим, әйдә безгә кил, ди. Митәм, әйдә киләм. Килдем, ике ел ярым эшләдем. Шуннан сон, дөресен генә әйткәндә, менә ул проект кысаларында мин инде түшәмгә килеп терәлгән идем. Аннан киттем, тагын ел ярым э, мин маркетолог сммщик булып эшләдем проджект менеджер
һәм инде аннан соң э, мин яңадан шушы каһвәханәгә уже маркетолог булып әйләнеп кайттым һәм күпмедер вакыт узгачтын аларда э, үзгәрешләр булды һәм бөтен пекарлар командасы китеп барды бер көн белән бик еш була торган хәл шеф артыннан барсы да китеп бара әйе шулай булды һәм э, шеф кондитер Ага. Миңа шалтырата да, Менә, Камилә, мин ди нишләргә дә белмим инде хәзер, ди. Мәйтәм, Ну өйрәтә аласыңмы син син мине? Алам, ди. Мәйтәм, Әйдә ике атнага үзем киләм, ике атнада берәр кешене табасыз ич инде, дим. Ага. Килдем, бер атнадан соң бу шеф-кондитер кыз уже, Все, булды, үзең эшлә, миңа кызык түгел бу круассаннар, дип китеп барды. Миңа да бик артык кызык түгел иде. Ну теге эш төрен үзгәртер өчен мин яратам Ярый инде инде, шулай әй-әй. ниндидер Мгм.
Күчегергә.
движухаларга керергә.
Ага.
Һәм Бер атнадан килде Мәскәүдән шеф-пекарь, һәм ул инде бөтенләй икенче яктан күрсәтте безгә бу эшне. Мәсәлән, без круассаннарның камырын өстәлгә куеп, уклау белән менә болай каты итеп җәяек, ул бик каты авыр, вообще коточкыч иде инде. Ә оказывается, дөрес круассаннар ясаган вакытта син аны менә болай бармак белән генә тартып эшли аласың икән. Мин в шоке була бәйтеп вау шулай булалар что ли э, һәм шуннан соң мин әкренләп әкренләп бу эшкә кызыксына башладым да ә менә минем шеф миңа юк син китмисең кире юк син бүтән сммщик булмыйсың юк все син монда каласың көн сайын әйтә иде һәм көннәрдән бер көнне ул мине утыртып куйды да әйтә әйдә нинди условияләр кирәк сиңа күпме акча түләргә кирәк сиңа ничәгә кирәк чтобы син монда калдың мәйтәм Миңа акча кирәк түгелме әйтем анысы миңа кызык штансыз реально штансыз әйе мәйтәм ну менә мәйтәм миңа шуңа кадәр акча алам шуңа кадәр үк түләсәгез миңа җитә инде мәйтәм пожалуйста әйдә мин калыйм но миңа мәйтәм көннәрдән бер көнне сушеф булырга кызык теге шефның уң кулы була инде болай все икенче айдан син сушеф буласың зарплатамның кадәр генә аз мин сиңа күбрәк бирәм ди әйдә все кил ди мәйтәм ну ярар әйдә калам Ягъни кыйммәтле кадр булгансың инде син барыбер дә.
Әйе, ул ничектер күргән инде. Һәм менә ахырдан мин уже ул кахваханәдән киткәннән соң безнең аның белән сөйләшкән булды. Ул әйтә, мин сине беренче көнне күргәннән үк э, ки, син синдә үземне күрдем, ди ул әйтә. Э, Һәм менә шулай мин эшли башладым, анда ярты ел эшләдем, ярты ел эшләгәннән соң киттем. Бик үк матур килеп чыкмады инде ул китү. Э, Мин үз ягымнан бөтен Тиешле эшләремне эшләдем, ләкин компания моның белән канәгать калмады. Һәм менә алар ягыннан ниндидер ямьсез күренешләр булганчыга кадәр мин инде Бигим Бейкерга килеп, собеседование үтеп өлгергән идем. Һәм алар миңа әйттеләр, юк, син беренче китә сушеф була алмыйсың, син артык теккә, без сиңа сразу шеф-пекарь должности бирәбез, хотя без андый должность уйламаган идек, дип әйттеләр. Һәм алар миңа шундый мөмкинлек бирделәр, Ә, мин алар белән бер ел э, пекарня ачылганны көттем. Мин аларда нәрсәләрдер эшләдем. Эм, Безнең төрле проектларда инде мин пешергән ипиләр барлыкка килде. Һәм менә шул вакытта мин әкренләп-әкренләп Россия буенча һәм башка илләрдә шулай ук Э, проектларга барып, аларга круассаннар әзерләргә өйрәтә башладым, моның өчен акча ала башладым. Һәм шуңа да күрә мин нә үземнең социаль челтәрләремдә реклама сатмыйм, миндә реклама сатып алып булмый. Минем социаль челтәрләр, һәм мин шуңа күрә әйтәм, мин повар, ой, мин блогер түгел, мин блог алып баручы шеф дип әйтәм мин. Э, чөнки минем социаль челтәрләрем, алар үзләренә кызык булган кешегә ниндидер Үсеш өчен ярдәм итә, йә ул файда бирә аларга.
Ә әгәр дә инде кемнедер мине үзенә эшкә аласылары килә икән, ул аларга минем белән танышырга ярдәм итә. Һәм менә шулай мин бер ел эчендә унбиштән артык проектта булдым, Россия кысаларында һәм башка илләрдә, мәсәлән, Дубайда проект булды минем, Үзбәкстанда минем проект булды. Һәм инде Хәзер мин поверил в себя. Үз үземә ышандым. Әни, әни шулай дип әйтә, миңа кечкенә вакыттан менә әнинең гел әйткән бер җөмләсе бар. Кызым, үз көчеңә ышан. Үз көчеңә ышан. Мин әле шундый татуировка хочу, кстати. Һәм мин чынлап та бай бирә сеңгән инде ул миңа, дөресен генә әйткәндә. Һәм көннәрдән бер көнем әйтәм, әйдә, Болай дип карыйм әле. Һәм мин әйтә башладым. Менә минем сездә биш көн утырасы килми. Минем әз генә селкенәсем килә, минем тагын нәрсәләрдер эшлисе килә. Ягъни үзеңнең э, правилалар, кагыйдәләрне Әйе. кертә Ә, ә, башладың. ә мин электән шундый кеше идем. Мин ис- әле недавно исемә төште. Мин менә мәктәптә укыганда ук шундый кеше идем. Э, Һәм монда кереп китмибез. Ансын аерым, ой, бигдә булмаса ансын аерым сөйләрмен. Һәм менә мин ниндидер яңа проектлар э, карый башладым. Без Тәбрис белән яз көне эшләгән идек Мәскәү базарында куличла. Шунда танышып киттек тә инде һәм каһвәханәләргә бергә ниндидер десертлар, ниндидер ипиләр, булочкалар ясарга уйладык. Һәм менә шулай якын генә ул проект барлыкка килде һәм инде күптән түгел миңа Ирбис чыкты һәм алар шулай дип әйттеләр. Без Бегинга барып синең круассаннарыңны ашап карадык. Без миңа барып синен э, сэндвичларыңны ашап карадык Мгм. һәм син безгә туры киләсең буга, әйдә безгә кил, безне беләшеп кара диделәр. Ә менә бит күп э, эш бирүчеләр, алар э, үзенең сотрудникларының, э, хезмәткәрләренең башка җирләрдә эшләп йөрүләрен яратмыйлар. Ә син, гомумән, алдан шундый кагыйдә куясың, мин менә шундый, кабул итсәгез итәсез, итмәсәгез итмисез, әйме? Шул- Әйе, Шулайракмы? э, хәзер инде мин алдан шулай дип әйтә башладым. Әгәр дә ошый икән, Сезгә шулай ярый икән, мин сезнең белән эшлим. Мин Бигим Байкирдә дә нәкъ шулай ук әйттем. Әйтәм, мин биш көн монда утырмаячакмын, минем эш сәгате булмаячак. Әйтәм, сезнең бөтен ниндидер килеп чыккан форс-мажорларны мин вакытында аларны чишеп, барысын да рәткә салып барачакмын, ләкин мин көн саен монда утырмыйм. Сезгә яхшы, ярый икән шулай, Киттек. Юк икән, сау булыгыз. Һәм әле дә шулай, Аллага шөкер, э, минем ниндидер социаль капитал, э, ниндидер бренд дип әйтик инде, мә, миңа мондый былай кыланып йөрергә мөмкинлек бирә. Басы бирә. Мгм.
Минем башта нишләптер, белмим ничек атарга инде аны, синдром самозванцамы яки башка әйбер микән инде ул, нидер закомплексованностьмы. А, Ниндидер вот түшәм бар, Аңа барып җитергә кирәк, һәм аннан соң гына син үзеңнең кагыйдәләреңне әйтергә, әйтә аласың дигән әйбер бар. Ә син, как будто бы ул системаны сындыргансың, һәм инде ничә яшь сиңа гафу ит сорыйм?
28. Вот. Как будто вот по моим установкам иртә башлагансың дип әйтәсем килә, ләкин бу минемчә генә. Ми, э, как бы алай ук булырга тиеш дип әйтмим инде. ә, син бик кыю бик мактыйсың килә һәм мин ә, Рәхмәт. әйткәнемчә бик сокланам сиңа вот ә, һәм синнән чыннан да шундый энер- энергетик килә син бик ә, көчле энергия син аны үзең дә әйтәсең инде әйеме һәм ә, ышанычлы менә апа кебек вот вот прям вот решала кебек Минем менә бит шундый. дүртенем бар, башкача булмый. һәм ике апаң да бар әле Ике синең апам әйеме да бар. вот Ага, яхшы ә, Монда статистика комментарий буенча. бирергә кирәкме?
ничек телисең без шикләнмибез бер ничек тә кагыйдәләрне сынды көтүгендә әйе әйдә әйдә кечкенә вакыттан ниндидер җәмгыять безгә биргән нормаларга сыешмый идем менә мин мәктәптә укыганда мәсәлән чынлап әйтәм атнага мәсәлән алты көннен мин максимум өч көнен укыйм Чөнки башка көннәрдә миндә конференция, олимпиада, мин эрудит клуб президенты, мин мәктәп президенты, мин әле тегендә, әле монда. Һәм укытучылар миндә дәрестә булган чакта, о, Абдуллина син монда Ничего себе.
Иә, алар менә шулай реагировать итәләр иде. Ә, Һәм мин әле менә мәктәп президенты булганда да шулай ук, мәсәлән, менә карагыз, бездә күңелсез, Җ яз көне матур бит, әйдәгез, тәнәфесләрдә урамга чыгып ниндидер активностьлар ясыйбыз. Әйдәгез, көн саен анда колонкалар алып чыгып ниндидер музыка куябыз. Әйдәгез, Мгм. менә Америка мәктәпләрендәге шикелле ниндидер ланчны шунда үткәрәбез. Мгм. Һәм миңа шундый текә э, алга карый торган мәктәп эләкте. Әтнә мәктәбендә укыдым инде мин. Э, Авыл башта мәктәбендә, Авыл әйме? мәктәбеннән күчеп китеп, Шәһәр.
Э, юк, Әтнә районының район Ага, мәктәбендә ага. укыдым мин. Э, Көн саен попытка тотып укырга йөрдем. Мин сине бик алтынчы аңлыйм.
класстан. Мин үзем дә шулай йөрдем. Э, Һәм Әйе.
алар миңа юк дип әйтмиләр иде, әйдә эшлибез дияләр иде. Һәм Мгм. мәсәлән, без ниндидер дискотекалар оештырайык, аларны тематически итеп, анда ниндидер теге танышулар үткәреп, анда тагын ниндидер анда, мәсәлән, минем ан- инглиз теле укытучысы, шундый тоже движовый укытучы иде. Ул Америкадан Менә англича да сөйләшә торган кешеләр алып кайта иде. Без алар белән нинди очрашулар, нинди конференцияләр оештырайык. Һәм шуңа күрә менә мин мәктәптә үк шулай сындыра башлаганмын инде бу әйберне. Һәм инде хәзер эш кысаларында нәкъ шулай ук бара. Мин ниндидер моментларда башка кешеләр авыр яки авыр булдырган яки булдыра алмаган эшләрне эшли алу сәбәпле, э, минем белән эшләгән кешеләр ничектер күнегәләр һәм аларга ошамаган әйберләргә яки күз йомалар, яки минем белән эшләргә өйрәнәләр. Һәм миңа бу бик ошый.
Мин аларга да бик рәхмәтле, чөнки син Мең тапкыр нидер текә шеф була аласың, ләкин сиңа аны каядыр күрсәтергә, үзенең талантын күрсәтергә синең урының булмый икән, ул беркайчан да беркая да барып җитмәячәк. Миңа калса, бик мөһим нәкъ менә бала вакытында шушы чикләрне ә, куймау һәм ирек бирү ниндидер балага, Әйе. чөнки аннары соң ул аукается үскәч бит инде, әйме? Ә, бик бик бик мөһим әйбер. Сиңа ә, бик повезло дип әйтим инде шундый кешеләр белән, ә, сиңа ышанган кешеләр белән. Ә, ә синең спецификаң бит инде ул күбрәк э, француз кухнясы дип беләм, әйме? Әйе, әйе. Ә, ә менә әгәр дә м, ничектер синең белән алдан күрешкән вакытта ә, син сөйләгән идең татар кухнясы һәм ә, француз кухнясы арасында бик охшаш әйберләр күп дип дөрес хәтерлим икән инде Әйе, мин. әйе. Әйдә сөйләп кит әле, гомумән менә сиңа а, бэкграундың бэкграундың татар булуың һәм менә шушы әйберләр сиңа ничек ярдәм итә хәзерге эшеңдә дип әйтик инде. Ә, татар булуга без әзрәк соңрак әйләнеп кайтырбыз дип уйлыйм. Ярар, әйдә. Әйдә, авыл темасын да әйләнеп кайтырбыз. Авыл темасыннан башлыйк.
Беренчедән, минем әни пешекче иде. Һәм без коточкыч дәрәҗәдә ятсызларча үскән балалар. Чөнки безнең өйдә беркайчан да э, ит шулпа, аш шулпасы да бездә һәрвакыт ике иттә пешә. Ул ким дигәндә, теге Ким дигәндә, ул сыер ите һәм тавык ите имә.
Һәм әле күп вакытта ул ни дигәндә каз салып җибәрәләр, анда үрдәк истиләр, тагы нәрсәләрдер салалар. Һәм бездә һәрвакыт шундый искиткеч тәмле аш, искиткеч тәмле бүтән төрле ризыклар. Әни инде камыр ризыкларын искиткеч яхшы пешерә иде. Моннан тыш, авыл баласы булгач, төн теге ниндидер яшелчәләр чын тәме нинди булырга тиеш, җиләк җимешләрен тәме нинди булырга тиеш. Мин ул әйберләрне кечкенәдән кавып карап, ашап карап үскәчтен, бу минем өчен база, ул минем өчен норма, һәм шуңа күрә ул миңа шундый фундамент булды. Һәм француз кухнясы һәм татар кухнясы турында әйткән вакытта, менә бик күп илләрнең э, ашсуларында анда специяләр күп ниндидер э, читтән килгән тәмнәр күп, ә менә француз кухнясы һәм татар кухнясы алар ниндидер э, төп бер тәмне алалар да һәм шуның янында уже ниндидер ашсу уйлап чыгаралар. Һәм менә ул идея миңа бик каты якын һәм мин һәрвакыт үзем нәрсәдер пешергән вакытта шулай ук ул ашсуның төп герое булырга тиеш. Һәм инде аның калганнары шуны ачыбрак, матуррак итеп, безгә тәмлерәк итеп күрсәтергә генә тиеш дигән э, логика белән һәрвакыт мин әзерлим. Һәм шуңа күрә тәмле килеп чыга дип уйлыйм инде. Ә, Мин сине тыңлап торам да, име, һәм ә, гомумән пешерү ул шулай ук иҗат дигән фикергә киләм.
Өлешчә е, ләкин менә Мин иҗадыйлыкны романтизацияләү белән килешмим. Э, һәм мин моны менә чын иҗатта да, имә, һәм пешекчелек очрагында да шулайдыр диеп саныйм, чөнки әгәр дә син просто иҗади кеше генә булсаң, э, идеяны любой кеше уйлап чыгара ала. Ә аны уйлап Эшләрне. чыгарырга, тормышка ашырырга, Әйе. башкаларны эшләргә өйрәтергә, Аха. моны конвейерга салырга, бөтен кешедә бер үк төрле тәм килеп чыгарга тиеш. Менә э, бер дустым бар минем, ул әйтә, сез Мишлен нәрсә икәнен аңлыйсызмы, ди. Мин әйтәм, ну-ка, ну-ка, дим инде ха. И Ул әйтә, менә минем әбинен ашы, ди, ул Мишлен, ди. Мин әйтәм, нишләп? Чөнки ул, ди, 30 ел буе бер үк тәм. Һәм менә чын профессионал Кухля, кухня ул син озак вакыт буена стабиль сыйфат һәм тәм бирә алсаң, менә син профессионал буласың. Һәм бу әйберләргә иҗадилык белән генә җитешеп булмый. Мгм. Аңа җитешер өчен сиңа бик күп дисциплина кирәк, аңлата белү кирәк, өйрәтә белү кирәк, каядыр саннар белән эшли белергә кирәк, каядыр кешеләр белән эшли белергә кирәк. Һәм әгәр дә син әз генә каядыр Эшләп бетергмәсән, аны ул сине уже килеп чыкмаячак. Ә, синең, ә, димәк, ниндидер уже эшеңдә кулланыр эшеңдә куллана торган төп принциплар бардыр инде. Әйе, әйе. Һәм әле без күптән түгел, менә мин яз көне бит Гарохару дигән бик популяр кондитер инде ул бөтен дөньяда. Ага. Аннан сорыйлар, сез үзегезнең десертларыгызны ясарга илһам каян аласыз, диләр. Ул әйтә, минем счетка акча күчерәләр. Илһам сразу Без барыбыз да шуннан илһамланабыз бугай.
Юк, дөресен генә әйткәндә, мине акча бик аз мотивирует. Мин чынлап әйтәм. Ә нәрсә сине мотивировать итә алайса? Идея. идея һәр вакыт мотивирует идея то есть мин о тәбрис колагына менә болар ди э, мен әйтәм о болар ниндидер сыйфатлы әйбер ясарга тели о боларның ниндидер задумкалары бар һәм ул кызыклы о болар мәсәлән фермерский продуктларга бик каты игътибар итергә игътибар итергә телиләр. Менә болар бездә булмаган нишаны алырга телиләр. Менә шундый әйберләр кызыксындыра мине. Ә инде ниндидер 100% проектлар андый була алмый. Әгәр дә син 100% андый проект көтеп утырасың икән, шуннан теге голодный художник дигәнгә кайтып калачаксың. Арасында, әлбәттә, ниндидер абсолютно коммерческий проектлар бар. акчага эшли торган чөнки әле минем команда бар мин командага акча түлим э, кем кемнәр синең командаңда санап кит әле маркетолог э, тех специалист э, юрист бераз бухгалтер белән эш алып барабыз әйе ну болары төп кешеләр ә монтажер бар әле тагын безнең вот биш кеше ай саен йөз җитмеш меңне саласына куябыз
Һәм 30-ы үзеңә кереп бара инде. Юк. Ну, понятно. Все равно әлеге- голодный художник әлеге- получается. Юк, инде ничәп. Менә минем блок бар. Әйе. Блокта эшләгәннең бөтенсен диярлек мин кешегә түлим. Ага. Ә башка проектлардан күпесен дә барыбер әле кешегә түлим. Но калганы, мәсәлән, шул ук укуга, тегесенә, монысына, ну, мин бик яхшы яшим. Аллага шөкер, мин Мгм. бөтен нәрсәгә җитә. Җитмәгән очракларда миндә теге Иптәшләр, әйдәгез сез генә иртәрәк биреп булыр микән? дигән әйберләр бар һәм мин бит инде зур хыялым бар мин франциягә укырга барырга телим ул теге неприкосновенный запас ансы тиелми ансы процентта ята аңа вообще тимибез һәм менә бу бөтен әйберләрне әкренләп әкренләп җиренә җиткереп барыр өчен ниндидер коммерческий проектлар да алырга туры килә Аңлашылды.
Супер. Вообще супер. Мощно. Син сөйләгән саен ачыласың да ачыласың. Команда бар икән. Ой, яратам инде искиткеч яхшы команда. Менә бөтен проектларда, менә социаль челтәрләр белән бәйле командада, Бегиндагы команда, миндәге программа, э, Мгм. команда, Ирбиска бардым, андагы команда, бөтенесе шундый искиткеч яхшы кешеләр. Миңа э, кешеләр белән везет. Прям мин бик шат. Шулай алга таба да шулай барсын. Амин. Рәхмәт.
Әйдә, авыл темасына күчәбез. Син бит инде авыл җанлы кеше. Э, яллар саен дип әйтсәк була микән инде Тырышам. кайтырга тырышасың апаларың энеләрең янына әйме Ә, әйдә э, нәрсә ничегрәк кереп китим икән син әтнәнекәй бит Әйе. кайсы авылдан әле Олы мәңгәк.
аха казанга ничәнче елда күченең димәк Ун ел элек.
Ун ел элек.
Ага, ун алтынчы елда примерно укырга керү өчен инде әйе ну стандартный ситуация ме әйдә мин үзем белән параллель үткәреп алам инде бераз каршы килмәсәң гадәттә бит инде авылдан яки кечкенә шәһәрдән зур шәһәргә күченгәндә кешенең ниндидер ә, переходный этабы булып кала ниндидер ә, комплекслар белән көрәшү шушы теге ә, үзгәрү этабы булып ала дип әйтик бит инде, әйеме? Син хәтерлисеңме үзеңнең шушындый вакытыңны? Яки син аяктан тибеп кердеңме шәһәр тормышына, шәһәр даирәсенә, мөхитенә һәм ниндидер комплекслар булмадымы синең? Менә шушы авылдан һәм үзеңнең чыгышың белән бәйле дип әйтик. Монда икегә бүлеп карарга кирәк бу теманы. Әйдә. Беренчедән, мин авылга, авылдан шәһәргә күчеп килгәчтен, мин бөтенләй татарча сөйләшми идем. беркем белән дә даже өйгә кайткачтын да гөлча гына сөйләшәем э, һәм әтнә ин татар татар телле район между прочим арчадан соң минем энемләрем мәсәлән бүгенге көндә дә татарча яхшырак сөйләшәләр гөлчага караганда ә ни өчен шулай килеп чыкты гафу ит бик күп вакыт буе э, татар сәнгате һәм татар мәдәнияте белән мин өстән өстән генә танышыйм мин күрәем ниндидер коточкыч түбән уровеньдагы юмор, әллә нинди коточкыч менә бик каты утрированный татарча җырлар, сәнгать һәм алар мине үзеннән үзе менә татарча, ул авылча, ул ниндидер колхоз, ул ниндидер түбән уровень, анда интеллектуальлек бөтенләй дә юк. Менә булган кайчандыр ниндидер шагыйрьләр, булган кайчандыр ниндидер күренекле кешеләр, ә хәзер татарлар это вообще трэш дигән әйбергә менә шундый фикердә яшим мин. Бу бик озак вакыт буе.
Ничәнче елларга туры килә инде? Ялкын журналында эшли башлаганчыга кадәр.
Ага, 23-24 еллар тирә. Ага. Әйе, һәм мин ул вакытта урамда татарча сөйләшми идем. Теге фильтровать итү түгел, мин просто вот настройканы үзгәрттем, все, мир учагына сөйләшәм. Хәм авылга кайткачтын, әлбәттә, миңа әйтәләгие, менә, марҗа булып беттен, маңкырт, тиздән инде син гаиләнне онтасың, тамырларынны онтасың, бөтен нәрсә онтасың.
Хәм параллельно, менә шуның белән бергә, хәзерге минем гаилә хәм хәзерге безнең мөнәсәбәтләр булса, ул сүзләр минем башка кеге иде. Ләкин ул вакытта безнең гаилә белән мөнәсәбәтләр бик катлаулы иде. Минем өйдә бик күп кешеләрдә шундый әйбер икәнен беләм мин. Мин төпчек кыз, ләкин аңа карамастан, минем апайларның берсе иртә кияүгә чыгып уже Казанда яши иде ул вакытта. Менә иң олы апай безнең белән яши. Ә ул аның тән авыруы бар һәм шуның аркасында ул шундый слабыйрак кеше инде, имә. Һәм безнең өйдәге төп эшне һәрвакыт мин алып бара идем. Хәм алар өчен ул шун кадәрле норма иде. Менә мин Казанда укыганда, параллельно эшләгәндә, мин атна саен авылга кайтам, мине менә мондый список көтеп тора, мин ул эшләрне эшләмичә китергә дә тиеш түгел, урамга да чыгырга тиеш түгел, бер нәрсә дә эшләргә тиеш түгел. Э, хәм ул вакыт-вакыт шун кадәрле маразмга барып җитә, мәсәлән, алар чүпне араламый башладылар бер вакыт. Типа, Камилә кайта да аралый аны, азапланмагыз. Түтәлләрне дип әйтәсеңме син? Юк. Өйдәге чүп яга торган һәм ТБО. Менә шул кадәрле дәрәҗәгә җитте ул. Әни шылтырата иде, ошай инде, мәсәлән, ярар, кайтма, мин эшләрмен. Йә, әнине жалко түгел ич инде ул. Һәм шул ук вакытта әле ачуым килмәгәе, мин терапиягә барып эләктем. Һәм әлбәттә психолог миңа әйтә, юк, Камилә болай дөрес түгел ди, алай булырга тиеш түгел дим әйтәм. Мм, кызык. Э, һәм мин чынлап та бер ел авылга кайтмадым. 6 ай буе өйдәге беркем белән дә сөйләшмәдем. Алар миңа шалтыраталар, мин трубканы алмый идем. Э, беркемгә дә киңәш итмим. Ләкин менә минем гаилә чирагында бу әйбер өлешчә үзенен нәтиҗәләрен бирде һәм алар хотя бы теге 100 процент миңа салынмыйча, списоклар әзерләмичә, тынычлабрак кабул итә башладылар мине идә кунак кебегрәк итеп. Минем атна буе эшләп игә ял итергә кайтканны аңлый башладылар әз генә. Ләкин анда да рәтләнеп бетмәде. Һәм инде менә күп еллар үткәннән сон, инде минем әни вафат булганнан соң, без апайлар белән утырып сөйләштек. Мин аларга ихластан үземнең ниндидер борчылуларымны, ә, ниндидер минем өчен бик авыр һәм бик шундый тирән җенси булган әйберләрне сөйләдем. Һәм шуннан соң безнең мөнәсәбәтләр менә прям геометрический прогрессиядә үзгәрде. Прям Менә хәзерге бүгенге секендә мин апайларны обожаю, алар меня обожает. Мин өйгә кайткач миңа карата чынлап та менә кунакка кайткан кешегә шикелле мөнәсәбәт. Э, һәм шуның нәтиҗәсе буларак минем киресенчә анда кайткач нәрсәләрдер эшлисе килә. Мин кайтам, мин кайтасыны белсәм, апайлар миңа җомга көнне шалтыратып, сеңлем, син кайтышка нәрсә пешерәбез, нәрсә ашыйсың килә, әйдә, заказлар кабул итәбез дип әгәр дә мин киткән вакытта алар минем теге чәчәкләр яратканны беләләр нәрсәләрен беләләр алар миңа чәчәкләр әзерләп куялар менә бусын син үзен алып кит сиңа рәхәтрәк күңеллерәк булсын дип э, һәм хәзер безнең мөнәсәбәтләр искиткеч яхшы һәм шуңа күрә аларның сүзе миңа керә ә ул вакытта керми иде һәм мин Менә әле алар белән дә ассоциировать итеп татар телен. Эм, әле миндә дөресен генә әйткәндә, ниндидер шундый эм, высокомерие булгандыр инде бик каты ул вакытта. Чөнки мин уйлыйм, менә аларга нәрсә сөйләп була? Алар барыбер бер нәрсә дә аңламый. Алар менә миндә ул ниндидер чын э, кайгыртулар, ниндидер чын проблемалар, ә алар шул түтәлләре турында уйлыйлар, нәрсә турында уйлыйлар. Вот вообще боларның тормышлары теләсә нәрсә менә минеке ул тормыш миндә ул проблемалар менә мин шулай дип кабул итә идем ләкин менә терапия ярдәме белән һәм башка әйберләр нәтиҗәсендә тормышымда булган мин аңладым әгәр дә син аларга Иң кешеләргә кебек карап, алар белән чынлап та ачыктан-ачык сөйләшәсең икән, синең гаиләң белән мөнәсәбәтләрең үзгәрә һәм сез, бер-берегезне яхшырак аңлап, бик җылы, бик матур, бик тату гаилә була аласыз. Хәтта ул, теге синнән бик күпкә олырак кешеләр булса да. Минем бер апай миннән ун яшькә олы. икенчесе унбиш яшькә олы һәм алар хәзер кайвакыт миңа шалтыратып ниндидер киңәшләр сорыйлар хәтта аларның ирләре дә миңа шалтыратып ниндидер киңәшләр сорый и мин такой вау авторитет ә, ә мин ничәдер ел элек алай була ала дип күз алдына да китерә алмый идем һәм ул ул вакыттагыча булса болай була алмас иде дә Вот. Хәм мин ялкын журналына барып кердем. Ага. Журналда бар иде Гүзәл. Әйе.
Гүзәл белән чыгарылыш бар. Әйе, Гүзәл Закирова, сәлам.
Мин монда куермын бер куя. Ә мин шундый кеше, мин берәр кешедә ниндидер мөмкинлек күрәм икән, мин ул кешегә барып ябышам. Һәм мин күрәм Гүзәл татарча гына сөйләшә. Кахваханәгә бара да татарча заказ бирәм әйтем. Че сумасшедшая, что ли? Мен ойлаймын, мен айтамын, нешеге сен нормальный ма, юк ма? Ну, понятное же дело, что Казанда любой җирдә баргач, тен син урысча сөйләшергә тиеш. Какова вероятность, что ул татарча белә? Менә мин шулай дип карыйм, бераз даже оялып та Гүзәлгә. Һәм мин моңа карап йөри-йөри аңладым, что бу миндә соклану уята башлады мин әйтәм ого прикольно һәм мин гүзәлдән шул вакытта сорый башладым әйдә миңа ниндидер нинди музыка тыңларга тыңлар татарча нинди сәнгать эшлеклеләре бар кемнәргә игътибар итәргә нинди брендлар бар татарча нинди спектакльләрен карарга кирәк татарча менә мин аңа шундый сораулар бирә бирә ул бик теләп җавап бирә иде һәм гүзәл мине татар теленә гашыйк итте ул мине кире менә минем миллилегемне уятты дип әйтим ә инде кире кайтарды һәм бүгенге көндә мин э, үземнең татар булуым белән горурланам мин моның турында еш әйтәм мин теге еш татар кызы менә татарча менә тегеләй болай э, шундый әйберләр эшли башладым Әлбәттә, минем яктан ул бик зур ниндидер э, нидер зур чаралар, зур эшләр түгел, ләкин әкрен-әкрен генә дә аны эшләү минем өчен уже бу ниндидер яңа яңа хәл һәм минемчә ул бик рәхәт һәм бик күңелле һәм ул үзеңне ничектер тулы кеше итеп хис итәргә ярдәм итә. Миңа калса, менә Гүзәл кебек, ә, синең кебек, минем кебек, ә, шундый әйтик, заманча контент булдырган, аны үзе ә, потреблять иткән һәм үз мисалын башкаларга да күрсәткән ә, шундый кечкенә генә проявлениеләр, алар күпкә ә, зуррак һәм эффективрак иә эффективрак була әйтик инде помпезный чараларга караганда дип әйтик инде иә һәм иә гүзәлгә мин дә бик сокланып сокланып карыйм чыннан да заманчалык рәхәтләнеп заманча татарлык вообще рәхәтләнеп яшәп килә һәм бераз гына артка Отмотать хочется дигәндәй, менә теге апаларга ничектер өстәнрәк карыйм дип әйттең бит син, Имә, һәм шул моментта мин үзем дә триггернулась, ни өчен, чөнки минем әни тоже, мин тоже авыл кызы, Имә, һәм әни белән көн дә бит инде сөйләшәбез, без, Имә, аралашабыз, ул инде үзенең иртәдән алып анда кичкә кадәр булган үзенең рутинасын сөйли. Мин эштән арып кайткан. 27 минутлык голосовой сообщение җибәрә. Мин бүген иртә белән тордым. Ие, прям каждый деталь, чиләкне ничек кертеп куйган, түтәлләрдә нишләгән, бакчада нишләгән, бөтен-бөтен детальләрне рәхәтләнеп тәмләп сөйли. Ә син инде теге мин шәһәрдә булган вакытта Эштән соң болай да арып кайтасың, ләкин барыбер аны тыңлыйсың, аннары соң теге тыныч кына тыңлап торасың бит инде, ул сорый, ә син нишләдең, синең хәлең ничек, дип сорый да инде. Мин әйтәм, ну ничектер как бы бакча темасына минем подкаст төшерү, фәлән, фәсмәтән, мондый модный темалар уже не катит, и, э, и мин шундый позициягә керәм, барысы да тәртиптә, барысы да әйбәт, менә Күрештек, очраштык, сөйләштек, все хорошо, аңа шул җитә бит инде. Мин аны нишләптер иренәм дип кенә уйлый идем, белмим. Әнинең ул темалардан ерак булуы белән бәйле сөйләмимдер инде. Ничектер тел ятмыймы соң инде. Кстати, менә моның белән бәйле, шушы ук э, юнәлеш белән бәйле бер әйбер турында мин сиңа сөйләшкәндә әйтергә онтканмын, ләкин ул бүген минем исемә төште һәм минем моны э, һичшиксез әйтеп үтәсем килә. Мин элек Мине апайлар авылга нәрсәдер эшләргә дип чакырган вакытта, һәрвакыт аны боларга тагын нәрсәдер эшләргә булышырга кирәк инде дип кабул итә идем. Һәм күптән түгел генә, менә минем энемләрем үсеп җитте хәзер, берсенә 20, икесенә 14, анда авылда бер генә эш эшләргә дә минем физик хезмәтем кирәк түгел. Ләкин апайлар мине чакыруны дәвам итәләр. Һәм мин күптән түгел шушының түгендә рефлексировать иттем дә, һәм Әйе. менә нәрсә аңладым. Ул минем өчен һәм синең өчен Казанда каядыр барып утырып, кафеда сөйләшеп утыру норма. Ул минем өчен һәм синең өчен мин сине яратам, мин сине сагындым диеп әйтү норма. Ә аларның Мин синем яратам диеп әйтү формасы ул Әйдә кайт әле бергә эшлик. Чөнки шул вакытта гына без бер-беребез белән чынлап та аралашабыз, ниндидер әйберләр турында сөйлибез һәм ул шундый ныклы һәм бик җылы контакт барлыкка китерә. Һәм шуңа күрә, әгәр дә сезгә әти-әниләрегез бәрәңге утыртырга кайт дип әйтәләр икән, ә мин менә принципиаль рәвештә Казанга киткәннән бирле бер тапкыр да авылдан бәрәңге, кишер, бер нәрсә алып киткән булмады һәм мин әйтәм, юк, кайтмыйм, чөнки мин аны ашамыйм. Ашамыйм, әйе. Ә хәзер мин аңлыйм, что Аларнын әйткәненен асылында мине эшләтү түгел, ә минем белән вакыт уздыру. Хәм инде миңа киресенчә, кире яктан кереп, боларга әйтәм, Әйдәгез, менә бу атнада син ирең белән кил Казанга, кафега барабыз. Мин алып барам сезне. И алар, О! Давай! Киләләр инде. Иләха килә башладылар менә шулай. Хәм бу инде бездә тоже шундый яңа ритуал, яңа традиция. Хәм киресенчә, менә мин аларга өстән карамый башлагачтын, аларга әйтәләр, Камилә, Без син сәер икәнне беләйек. Ну, мин чылапта бик күп сәер әйберләр эшләдем, алай күзлекне чыгып караганда теге әле зәңгәр чәч белән кайтам. Әле әйтәм, мин удаленно эшлим, мин эш юк, утырып эшли диген. Чё? Һәм алар әйтәләр, без син сәер икәнне беләйек, без син ни дидек не такой икәнне аңлый идек. Ләкин менә хәзер без аңладык, син безгә бүтәнчә ничек яшәп булганны күрсәтер өчен бирелгәнсең икән, һәм без сиңа моның өчен рәхмәтле, диләр. Һәм бу апайлардан ишетергә мөмкин булган иң кадерле сүзләрнең берсе. Искиткеч килешәм. Ә, мин дә бик шатланып ә, кайтам хәзер әни белән ә, тавык йолкырга. Кстати, киләсе атнада кайтып китәм ниһаять. Җәй уртасында отпуск бер көнлек ә, бер көнлек бер атналык отпуск алып, ну отпуск дип инде удаленка була инде ул, син әйтмешли. Шуңа күрә әйе, әниләрегез ә, бәрәңге утыртырга яки нәрсә пешерим син кайтуга дип шалтыратканда, аны мин сине сагындым, кайт дип кабул итәргә кирәк. Шуңа күрә әйе. Ә, монда утыручыларга барыгызга да сәлам. Ниһаять, сез ормадыгызмы? Тагын бер кат сорыйм. Ормадыгызмы? Яхшы, без бик шатбыз. Түзә инде алар арыса да ардык дип. Түзегез инде, түзегез килгәч. Кайтып китү батыр булмый, кем әйтмеш дип. Ярар. Ә, так, авыл темасына тагын өстисе әйберләрең бармы синең? Юк.
Син матур иттереп шундый ә, терапия белән дә бәйләп сөйләдең. Әйдә алайса ул темага да күчеп алыйк. Башында да син әйтеп киттең, ә, клиник депрессия дип әйттең, әйме? Әйе. Ә, һәм син блогыңда да контент ике төргә бүленә. бүленә. Берсе ул Пешекчеләр өчен пешерү буенча, ә икенчесе ул нәкъ менә синең рефлексия һәм бик-бик-бик ачык иттереп текстлар язу, аңлату, тәфсилләп сөйләү һәм мин синең соңгы бер постыңны укып китсәм ярыймы? Кыскача гына бер фразаны. Хәзер мин аны табам баштан.

некому. Ә, әйдә менә шушы цитатаны аңлатып китүдән башлыйк әле, аннары соң күчәбез тирәнрәк темага. Бу авыр тема дөресен генә әйткәндә. Ә, беренчедән, әгәр дә мин үземнең блогыма нәрсә дә булса кертәм икән, ул не призыв к действию, ул минем ниндидер бушану формасы. Ягъни мин шулай дневник кебек.
Әйе, ул минем дневник, мин шулай тынычланам, мин аны шулай әйтеп салдым, ул минем эштән чыкты, һәм мин аннан тынычланам да, дальше барып эшлим. Аңлыйм. Э, миңа, чөнки мин андый постлар керткәннән соң, миңа апайлар, Камилә нәрсә булды? Мәйтә, апай бер нәрсә дә булмады, беләсез ич инде.
Э,
икенчедән, э, бу сүзләрнең мәгънәсе турында. Бүгенгесе көндә Мин бик күп эшләр белән бер юлы шөгыльләнәм. Әйе.
Ә, һәм һәрбер эштә аның үзенең ниндидер төп мәгънәләре, минем төп ниндидер вазифаларым бар. Һәм алар һәр вакыт бер-берсе белән бәйле һәм алар күп вакытта бер үк көндә берничә начар әйбер була. Менә шулай була, бик еш. Һәм мәсәлән, бер проектта мич ватылды. Шул ук көнне, шул ук проектта э, безнен теге кешеләргә сатудан кала без ниндидеге заведениеларга да ниндидеге әйберләргә ясап сатабыз. Монда төшереп калдырганнар бер заказны, миңа шалтыратып сорап алдылар нәрсә дигән хәл бу дип. Шуның белән бер үк вакытта тагын бер проектта мин беләм, анда бүгенгесе дә әйбәт, барысы да яхшы, цех эшли, ләкин анда ә, финанс күрсәткечләр әлегә бик үк яхшы түгел һәм без аны яхшыртуга таба барабыз ләкин мин аның өчен шулай ук борчылам ә, шул ук вакытта сиңа бер кеше менә минем бер сотрудник миңа яза мәсәлән ярар аңладым мин син шулай дип язасыңны белгән идем инде һәм мин ә ул мәсәлән сушеф миннән соң икенче кеше бу җирдә димәк әгәр дә мин бу кеше белән безнең араларны рәтләп нормаль руслога кертеп җибәрмәсәм хә бу үсәчәк үсәчәк үсәчәк һәм мин аны уже эзләп таба алмаячакмын параллельно миңа хәзер китап язу буенча предложение бирделәр һәм без юрист белән эксклюзив өстенә эксклюзив камилә китап яза икән дуслар беләсез килсә язмыйм алла үксә киләсе айда киләсе ай бүген бит инде ул почти бу подкаст чыкканчы
Һәм анда юрист белән без формировать иттек инде безнең претензияләрне, безгә туры килмәгән пунктларны һәм миңа аның буенча бик ямьсез җавап бирделәр. Ну, мине юләргә чыгарып калдырып, шундый, ой, ул формальность кына, игътибар итмәгез сез аңа, мәйтәм, договорда язылган формальность ишел, мин сезгә хәничек доказать итәм аны аннан. Ха, аларга яңадан претензия итәсе булды. Параллельно шул ук теге социаль челтәрләр белән бәйле проекттан миңа язалар кызлар. Менә бер кызда развод хәзер, аңа характеристика язып бирә кирәк. Мин язам характеристика. Җибәрәм ул э, шул арада там ниндидер пирог пешереп, моңа күчтәнәчкә пирог җибәрәм. Мен әйтәм, Марина, борчылма, бар да яхшы булачак. Менә әйдә мин сине шулай ничектер поддержу дим инде. Анын арасында Э, шул ук проекттан язалар менә безгә монда шуңхарәк түләргә кирәк монда шуңхарәк түләргә кирәк һәм исеңә төшерәм унбишенче э, числога кадәр сиңа миңа син миңа менә шуңхарәк акча күчерергә тиеш аның арасында э, ирбис белән бәйле мәсәлән проект анда көнен мәсәлән без бу атна эчендә унбиш мең
круассан круассан җитештердек һәм ул коточкыч зур объем анда уже илле кеше эшли тагын йөз илле тагын йөз кеше эшләячәк алар бөтенесе бергә йөз кеше йөз илле кеше булачаклар һәм мин аңлыйм никадәр зур җаваплылык икәнен бу бөтен эшнең шун арасында апа яза менә сеңлем Менә син шулай дип язган идең, миңа ошап бетмәде әле син алай дип әйткән, әйдә сөйләшик әле моның турында ди. Аның арасында минем иң яхшы, иң якын дустымның тиздән туган көне иртәгә, кстати, туган көне. Һәм ул ул тоже иҗади кеше нидер тупой бүләкләр сыйрый миннән короче туган көне аңа фотосессия маймыл белән организовать итәргә кирәк или сварщик курсларын табырга кирәк ә менә моны бөтенесе арасында минем әле айга кимендә дүрт съемка һәм ул дүрт съемка ул Менә моның шикелле съемка түгел, ә без 3-4 көн рәттән курс төшерәбез, тагын нәрсәгә төшерәбез, тагын нәрсәгә төшерәбез. Әзерләнергә кирәк ягъни.
Әйе. Ә, аның арасында миңа язалар, менә бу проектка килеп син нәрсәдер эшләгән идең, безне менә бу дөрес бармады. Әйдә, ярдәм ит әле безгә, рәтләп җибәр әле. Аның арасында минем курс бара, курстан миңа язалар, менә Камила, я вот это сделала второй раз, у меня не получается. Ә, һәм бу бер көн Бу, бу бөтен әйбер бер көн кысаларында. Ә моның арасында мин әле өйгә кайттым, мәсәлән, савыт саба юылмаган. Я Гөлназ бар инде, мин дус кыз белән яшим, ул э, Ходай рәхмәтләре белән түзә.
Хатын функцияләрен үзенә алып бара күбесенчә. Ага. Ну, дөресен әйткәндә, безнең шундый килешү. Шулай ук мин күбрәк түлим, ә ул өй буенча андый эшләрен башкара.
Һәм менә мин утырам, миңа апай шалтырата. Апай әйтә, сеңлем, Камилюш хәлләрен ничек ди? Мәйтәм, ну, нормально. Э, нәрсә булды?
Нәрсә, ничәп тавышын шундый? Һәм мин моңа нәрсә, нәрсәдән башлап сөйләргә икәнен аңламыйм. Нәрсә аңлатырга икәнен аңламыйм. Һәм шул ук вакытта мин аңлыйм, что һәрбер менә бу аерым проблема, аларны чишу ул

Так, син шәп мин белән болай сөйләшәсен. Әйдә сөйләшик әле без син белән. Менә мин килмәдем, чөнки менә болай. Менә мин моны болай эшләдем, чөнки менә болай. Аңладыңмы? Ярар, яхшы, әйдә киттек, эшлибез. Әйтәм, ну блин, нишләп миңа килеп беркем дә шулай дип әйтә алмый. Менә шуның турында. Һәм минем гаиләм, минем дусларым, минем коллегаларым, минем белән бергә эшләүче кешеләр, алар бөтенесе дә искиткеч яхшы һәм күп очракта бик эмпатичный кешеләр. Ләкин беренчедән мин үземдә не чувствую такого права, чтобы аларны бу бетнәйбек белән грузить. Һәм икенчедән,
миңа үземә ничектер сәер. Мин бит беләм, что мин аларның бөтенсен дә шешеп чыгачакмын бу проблемаларны. Нәрсә сөйлим инде мин аны?
Ну менә вакыт-вакыт булып ала шулай. Бөтенегез дә туйдырдык. Һәм андый момент җиткәч, минем организм офлайн режимга күчә. Һәм менә мин соңгы братнада мин эшкә барам. кайтам, җидедә ятып йоклыйм. Эшкә барам, кайтам, җидедә ятып йоклыйм, потому что мин бу реальностька чыдый алмыйм. Ну, ул шундый период, ул үтәчәк, һәм мин яңадан все китерә, бөтенесен эшлибез. Ха, сиңа да аңлатам, син дә тынычландырам, ха, все нормально булачак. Просто менә шундый әйбер, һәм аны беркемгә дә аңлата да алмыйсың, син үзенең хис кичерешләреңне дә аңлатып чыга алмыйсың. Мин аны аңлыйм һәм просто принимаю. Һәм үзеңне бу бит инде тәмамланачак дип Тынычландырасың, Ул дәйме?
тамамлана дип ышанмыйм мин, чөнки әгәр дә Берсе мин бетә, моның икенчесе кадәрле чыга.
Әйе, ан ул алмашачак. Әһә. Һәм минем эмоциональ э, халәтем алмашачак. Һәм ул алмашканнан соң миңа аны җайлырак булачак кабул итергә. Ләкин бүгенге моментта ми- миңа моны кабул итеп, просто йокларга ятырга кирәк. Ә, Ничек ял итәсең син йоклаудан тыш тагын? Ничек э, Мин вообще бик перезагрузка? аз йоклыйм, кызганычка каршы. Мгм. Мин йокларга яратмыйм.
Миндә шундый шутка бар инде, мин әйтәм, мин бу планетадан түгел, безнең планетада кешеләрнең тәннәре юк, һәм алар йокламыйлар, һәм шуңа күрә мин йокларга яратмыйм һәм мин аны кирәкмәгән эш дип саныйм. Ә, Шәп! Супер! Выгорание юк димәк, әйме? Әй, Юк, ә, без әле барып җитмәдек аңа. Ә, Һәм Туктап фикеремдән кысылдай. Э, э, һәм мин нишлим? Йокларга яратмыйсың, син башка планетадан.
Һәм мин атна ахырында авылга кайтам. Авылда кайткач, авылга кайткач вообще бөтен бөтен фикерләр сүнә. Анда мунча, анда энемләр, анда икенче проблемалар. Самовар бар анда.
Анда самовар, анда вообще шәп. Анда искиткеч без әле. Әзер пироглар.
Э, Пирогларны без кайткан саен әле энемләр белән нәрсәләр пешерәбез. Мин анда чынлап та ял итәм. Моннан тыш минем менә мин кимендә атнага бер тапкыр э, Верхний Усланга паром белән хайкингка йөрим. Анда мондый кечкенә түгел, уртача гына таулар. Һәм мин тегендә монда төшеп, менеп, тегендә барып, монда барып, Анна шәфәкъ каршылап, мине ул бик каты тынычландыра һәм бушанырга ярдәм итә. Ә, менә көздән бокска йөреп яшим. Супер.
Искиткеч. Ага, әйдәк клиник депрессия турында алайса. Син үзең сүзне шуннан башладың. Ничегрәк кереп китик икән аңа? Э, ну жайлы кирип китәбез хәбез әйдә давай миңа унике яшь вакытта минем әтием вафат булды һәм егерме бер яшьтә әнием вафат булды һәм э, әти үлгәчтен мин ничектер әле моны рефлексиягә бирелдем мин ничектер ә әни үлгәчтен безнең мөнәсәбәтләр катлаулы ие мин бик артык елап утырмадым һәм дөресен генә әйткәндә мин ярты ел буе бер тапкыр да еламадым һәм киресенчә әле мин моның болай булганына шат дип әйтә идем э, һәм Ике ел вакыт үткәннән соң, көннәрдән бер көнне, менә ул мине тотып алды да, менә бу халәт. И мин аңлый башладым, что көн саен мин йокыдан торам, миңа бернәрсә дә кызык түгел, мин эчемдә коточкыч зур бушлык хис итәм, мине бернәрсә дә шатландырмый, миңа бер бернәрсә дә рәхәт түгел, ә минем бу вакытта уже психолог бар, спойлер ул психологлар ул вакытта йөргән психологлар бик үк яхшы һәм квалифицированный психологлар булмаган һәм мин аны ул вакытта аңламаганмын э, һәм мин көннәрдән бер көне үземне бу дөньяда яшисе килми һәм бу дөньядан бернинди дә тәм күрми торган кеше иттереп эзләп таптым, хис иттем. Һәм шуннан соң, э, әлбәттә, мин психиатрга бардым, миңа антидепрессантлар бирделәр. Алар миңа туры килмәде, аның белән бәйле э, коточкыч э, вакыйгалар булды. Һәм 3 ай буе мин менә Бөтенләй квартирдан чыкмыйча, шунда гына ятып, бер нәрсә дә ашамыйча, минем иң якын дустым Лёша, без уже 8 ел буе дуслар. Э, ул көн саен килеп, мине аштайы, прям кашыктан ашатайы, чөнки мин ашамый идем, мин өйдән чыкмый идем. Һәм менә шул 3 ай вакытында минем терапия дәвам итте. Ә, һәм бу инде ниндидер теге выгорание белән, ниндидер э, алкоголь яки наркотиклар белән бәйле әйбер түгел иде. Ул менә именно минем югалтуларымны кичермәү белән бәйле әйбер иде. Һәм ул аның менә төп фикере Мин хәзерге бу дөньяда бөтенләй ялгыз һәм бу дөньяда мине болай гына яратучы бер кеше дә юк дигән фикер иде. Төп фикере менә бу депрессиянең. Э, һәм шул 3 ай эчендә терапия ярдәмендә мин әкренләп әкренләп аннан чыга башладым. Аннан соң шул э, кул белән эшләргә кондитер булып Эшләргә баргачтын инде бу әйбердән тулысынча чыктым. Ләкин минем бүгенге көндә дә трекер бар. Менә нинди признакларга карап мин үземнең кире шул халәткә кайтуымны аңлау. Мин бүгенге көндә дә терапиядә. Элек ул минем регуляр терапия иде. Мин атна саен йөри идем. Аңа әле күпмедер вакыт буе мин атнага ике тапкыр йөрдем. Хәзер инде мин ниндидер авыр моментлар булганда кирәк икән тойганда гына барам. Э, ләкин менә эмоциональ халәтемне мин һәрвакыт күзәтеп, начарга таба бармый микән диеп игътибар итеп яшим. Ә синеңчә менә э, якын кешеләрне югалтуны гомумән э, рефлексировать итеп бетереп буламы? Э, вакыт чынлап та бик каты ярдәм итә. Э, ләкин әгәр дә син кешене югалтканнан соң, менә мин шундый тип кеше, менә минем тормышымда ниндидер начар әйбер булса, мин башта бер нәрсә дә булмады дигән кыяфәт чыгарам. мин эшли башлыйм мин мәсәлән мин э, яраткан кешем белән без араны өзәбез икән все мин икенче көндән свидание айга йөз свиданиега йөрим һәм мин икенчен табам все пока һәм мин үземә менә моны яшәргә вакыт бирмим Э, бирми идем элек хәзер әйе. инде мин беләм алай тегә ярамый һәм нинди генә авыр моментлар булса да мин хәзер аһа камилә менә без килеп җиттек теге син яратмый торган ноктага һәм бу ноктада сиңа акча да ярдәм итмәячәк дуслар да ярдәм итмәячәк син үзен дә үзеңә ярдәм итмәячәксең менә синең хәзер тормышында шундый этап һәм сиңа бер ай ике ай бәлкем даже өч ай бәлкем ярты ел буе моңсу, күңелсез, ниндидер бик үк приятный түгел кеше булырга туры киләчәк һәм просто смирись һәм яшә шундый халәттә. Э, һәм мин үз-үземә шундый әйбер рөхсәт итә башлагачтын, миңа җиңелрәк була башлады. Һәм син әйттең, э, бик үк э, уңышлы һәм э, уңышсыз тәҗрибәләр булды дип э, психологлар һәм психотерапевт белән әйме э, берәр шундый кринж ситуацияң белән бүлешәсең килмиме ну беренчедән мин беренче йөргән психологлар алар бөтенесе дә шундый о син молодец әйе әйе алар бөтенесе начар менә алар минем яшүсмер максимали, максималистлыгымны үстерәләр генә я алар аны исбатлыйлар я һәм әйтәләр син бөтенесендә дөрес эшлисең алар начар реально шундый иде беренчеләре аннан мин где то ярты елдан алмаштырдым психологны икенче психологка йөри башладым өч ай йөргәннән соң ул психолог мине свиданиега чакырды һәм ул э, Ә теге менә әйдә свиданиега барабызма дигән әйбер дә түгел, теге прям кулларны ботларга куеп әйдә дип әйтә. Ого! Кызыл флаг әйе.
Котышкыч кызыл флаг.
Мин ул көнне үк безнең терапияне туктаттым, икенче психологка бардым. Һәм аннан соң булган психологлар шулай ук алар менә мин ул вакытта уйламый идем дә, хәтта психологларны э, теге э, аларның үзләренең супервизияләре бармы икәнен, аларның образованиеләре бармы икәнен тикшерергә кирәк икәнен дә уйламый идем мин беркайчан да. Ә хәзер инде мин ешрак психологларны теге э, рекомендацияләр буенча карыйм һәм мин беләм әгәр дә син психологка берничә тапкыр барганнан соң син янәдән аңа әйләнеп кайтасың килми икән менә аннан чыкканда син ниндидер сәер хисләр белән чыгасың икән Ул начар түгел. Ул киресенчә, ул сине э, уйларга, рефлексировать итәргә һәм ниндидер кагыласы килмәгән темаларга кагылырга мәҗбүр итә һәм бу бик мөһим. Менә мин хәзер шуны аңлыйм һәм һәрвакыт шуңа таянырга э, э, киңәш итәм. Һәм әле психологларны һәм гомумән терапияны ниндидер э, супер таблетка иттереп кабул итәсе түгел, ә аның 100%. озын дистанциягә эшли торган Әйе, әйбер әйе. итеп кабул итәсе.
Һәм э, м, Начар ягы турында әйткәнмен икән, яхшы ягы турында да әйтеп китергә кирәктер диеп саныйм. Әйдә. Беренчедән, мин әйткәнчә инде, э, минем гаилә белән бүгенге көндә булган безнең бик матур, бик рәхәт безнең мөнәсәбәтләр 100% психологиягә бәйле һәм мин бик рәхмәтле моның өчен. Һәм икенчедән, минем бүгенге көндә бөтен булган дусларым белән бик экологичный, рәхәт мөнәсәбәтләр. Менә без бер-беребезгә кунакка килгәндә дә әйтә алабыз. Мин ардым. Әйдә, унбиш минуттан таралышабыз. Һәм ул беркем өчен дә кринж түгел, теге син мине куып чыгардың дип әйтми беркем дә, һәм без аны җиңел кабул итәбез. Һәм моннан тыш менә минем блог белән бәйле әйбер бар инде, мин аңлыйм, әгәр дә мин терапия үтмәгән килеш блог башлап җибәреп, ул хәзерге кебек минем бер ай эчендә теге 30 мең подписчикка үсеп, миңа бик күп алардан йогынты, бик күп позитив, кайта ваз бик күп игътибар булып мин терапиясез кеше булсам мин чынлап та авышкан булыр идем мин чынлап та нормаль хәлдә кала алмаган булыр идем ә ул вакытта мин бик яхшы аңлый идем менә кабилә сиңа хәзер бик рәхәт синең хәзер халәтең как будто син Көн саен яраткан кеше белән вакыт үткәрәсең кебек. Һәм ул беренче көннәр кебек. Э, синең сиңа хәзер бик рәхәт һәм ул син көн саен теге тәмле нинди ризыклар ашыйсың шикелле. Һәм бу синең дофаминының максималь урыны. Син аңларга тиеш, синең э, баш миең моңа ияләшәчәк һәм ул кирегә төшеп китәчәк. Һәм ул реально кирегә төшеп китте. Әйе. Һәм мин ул вакытта уже аңлый идем ничә икәнен. Мин теге нәрсә булды соң миңа, ник алайсың диеп Куркып калмадым, мин аңлый идем, аһа, без яңадан теге мин яратмаган ноктада, моны хәзер үтергә кирәк, аннан без ниндидер штильгә чыгачакбыз, һәм барысы да яңадан нормаль булачак. Һәм шул ук вакытта инде ниндидер теге хейт белән, игътибар белән, э, карауларның, лайкларның кимүе, артуы белән бәйле ниндидер әйберләр мине бөтенләй селкетми. Мин, ну окей, уйлыйсыз икән уйлагыз. Ну ярар, карамасагыз карамагыз. Икенчесен төшерәм, сын карарсыз әле. Менә мин шулай бик җиңел кабул итәм, э, һәм бу 100% психологиягә бәйле әйбер. Син бик позитив кеше, чыннан да бик э, йогышлы әйбер еще, гомумән. Э, Шушы урында минем залга мөрәҗәгать итәсем килә. Әйдәгез, Камиләгә сорауларыгыз булса, хәзер биреп китик. Э, Сорауларыгыз бармы? Кул күтәрә аласыз. Ә, хыялларың нинди? Әйе, Париждан кала хыялларың тагын нинди синең? Ә, минем инде бик күп тапкыр моның турында сөйләгән бар. Тагын бер тапкыр әйтеп китәм. Менә мин хәлле гаиләдән түгел. Бездә акча һәрвакыт бик шикләнгән иде. Һәм мин Казанга килеп тора башлагачтын, башта шулай булганып бирдем һәм үземнең яраткан эшемне тапканнан соң э, безнең өйдә шундый подход син әгәр дә нәрсәне яратасың икән сиңа әсәр кызык икән син аны төптән өйрәнергә тиеш һәм мин үземнең э, профессиональ белемнәремне үстерү өчен э, ниндидер э, яңа үрләргә менү өчен бик күп укуга акча сарыф итәм бүгенге көндә һәм э, менә шул ук парижга бару өчен дә бүгенге көндә миңа дүрт миллион акча кирәк һәм мин аны бүгенге көндә эшлим Һәм ул Парижга бару теләге, ул ниндидер теге хайп турында, менә вот, мин Парижда булдым дип сөйләр өчен түгел, ә чынлап та анда э, аның культурасы бар, анда аның дөрес итеп өйрәтә беләләр, анда э, асыл рәвештә менә бу э, аш-суларны әзерли беләләр, шуңа күрә шунда барасым килә минем. Хәм инде мин киләчәктә э, Россиядә дә, хәм Россиядә, СНГда яшәгән кешеләр өчен э, долларда түгел башка валютада акча эшләгән кешеләр өчен э, бик күпкә э, доступныйрак булган, алар мөмкинлекләренә туры килә торган Э, образование системасы булдыру менә ул ниндидер курс кына түгел ул ниндидер бер факультет кына түгел ә менә чынлап та син анда барып беренчедән син э, теория ягыннан белем алсын икенчедән син анда ниндидер практика үтергә мөмкинлегең булсын э, кул белән эшләп Институтта өйрәнгәннән сон, аннары соң инде ниндидер яхшы рестораннарга стажировкага, практикага ләгү мөмкинлеге булсын, һәм менә бу әйбер теләсә нинди кеше өчен дә доступный, реаль әйбер булсын дигән хыялым бар. Һәм бүгенге көндә минем эшләгән бөтен эш шуңа юнәлтелгән. Һәм менә выгорание турында әйткән вакытта, син әйтәсен, синдә выгорание булмыймы моның кадәр әйбер белән шөгыльләнеп? Юк, булмый. Ә, чөнки мин нәрсә өчен эшләгәнемне беләм. Әгәр дә мин акча эшләр өчен генә әйткән булсам, мәсәлән, мин теге күпменедер эшләгәч, мин әйтер идем, ну, ие, ярар, булды, теге, э, татып карадык монсын, шуннан нишлибез. Популярлык өчен булса, шулай ук. Э, бүгенгесе көндә, мәсәлән, мин ниндидер э, теге кафеларга барган вакытта, тегендә, монда мине бик еш беләләр, даже Мәскәүдә, Мәскәүгә баргач та мине таныдылар, мин вообще в шоке була. Э, һәм Шуңа күрә бу минем өчен тоже э, ниндидер төп әйбер түгел, ә менә шундый зур социаль яктан мәгънәле ниндидер теләк булу сәбәпле, хыял булу сәбәпле, ул мине эчтән җылытып һәм һәрвакыт шулай итеп тора. О, Камилә, мондый тәҗрибә юк әле синдә. Ә китер эшлибез. Ә, менә шундый хыял. Бу хыял әйтәсем килә, Шундый зур, хәтта ки моны тагын да күбрәк кешеләргә сөйләп, аның белән зыражать итеп, бу идея белән башкаларны да яндырас, яндырсаң, менә чынлап та, бәлки берничә елдан инде ул, син инде Парижлардан укып кайтасың бит инде, син Парижда калырга җыенмыйсың бит, әйбәт, кайтып чынга ашыр дип ышандырасы килә. Һәм инде минем гадәттә озактан бирә торган сорауларымның берсе, Камилә бүген бәхетлеме? Әлбәттә.
Күңелеңдә калган һәм ниндидер әйтәсең килгән сорау, ә, теләкләрең, тезисларың, сүзләрең бармы? Юк, юк.
Яхшы. Бик, миңа бик рәхәт булды, рәхмәт сиңа. Сиңа бик зур рәхмәт.
Шундый искиткеч төрле яклы, максатчан һәм чыннан да Әкрен-әкрен генә ачыла торган кеше синең белән бик озаклап, рәхәтләп, тәмләп, тагын бер кат кухняда сөйләшәсе булыр ахырсы. Әйме, әйдә шулай таралашабыз. Һәм инде бик зур әйтәм, бик зур рәхмәт әйтәм шушы тамашачыларга бүген килгәнегез өчен һәм инде әлбәттә безне башка платформаларда караган бөтен тамашачыма рәхмәт әйтәм һәм инде язылыгыз, карагыз.
Пока-пока.